A re ithuteng ka lentswe la Modimo le le kwadilweng bukung ya Luka. Luka wa bosomerobong temana ya ntlha go fitlha ka ya borataro. Setlhogo sa yona se re Sakaio. Jaanong a fitlha kwa Jeriko a ralala motse. Ga bogole monna teng leina la gagwe e le Sakaio. E le mogolo wa bakgethisi mme a humile, yo a batla go bona Jesu gore ke mang. Mme a palelwa ka ntlha ya batho ba bantsi, ka a ne a tswale. Ka moo a tabogela kwa pele a palama setlhare sa motlhatsi gore a mmone, ka a tla feta ka tsela eo. Ya re Jesu a fitlha felong foo, A le lala, a mo raya a re, Sakaio, akofa o fologe, gonne ke tshwanetse go tlhola mo ntlong ya gago ka jeno. Yoo a akofa a fologa, a ba a mo tshola ka boitumelo. Ya re botlhe ba bona ba ngongorega ba re, O gorogetse kwa monneng wa Molefi go tlhola teng. Papa, ka lebitso le maatla la Morena Jesu, Morena Modimo a ka lesa tswile lentswe la gago. a le age dipelong tsa bona a di fetole maemo a bophelo ba bona gore ba kgone le bona go kalaletsa jesu go ba le bona mosong wa letsatsi lebitsong le letle la keresete jesu amen bakaolengwe ba ka mo reneng mo re bona monna a tseya kgato ya gore letsatsi la ka jeno ke letsatsi leo a ratang go bona jesu ka lona dilo tsa modimo ga di ke di diragala fela o ne a sa itse gore ka lona letsatsi leo jesu appointment ya gae e ne e le go kopana le ena o ne a initiata a pagama setlhare gore a kgone go bona jesu ka ge a ne a le mokhutshwane le gona go tletse matshwititshwiti Metsotso ya feta le metsotswana a tla, Morwa wa motho a lebagana le setlhare seo Sakai yo a neng a se pagame. Ya re a re a fitlha mo go sona, o ne a sa tshwanela ko o ka feta go nna le ka lona letsatsi leo o ne a na le appointment le Sakai yo. A lelala kwa godimo a bona monna a ntsha lentswe, Morwa wa motho a re, Sakai yo, fologa. gonne gompieko ke tshwanetse go ja ko ntlong ya gago ge morena a dira kgato ka bophelo ba gago go teng bangongoregi go teng bondaba ba le bona ba lebelenya ke gore seo se diragale Ke gopola le ka mosadi yo kileng a nna le tshologo ya madi for dingwaga tse more than 15 a bona go tshwanna gore a dire kgato le ena a ame moja wa kobo ya morena ya re ge a e ama morena ge a botsa matšhwititšhwiti ba ba ne ba mo potapotile a re go na le yo nkamileng ba nne ba nna le karabo ka gore ke bondaba ga ba felelwe ke dikgang ba re morana mo gare ga batho ba bantsi yana o tla bona gore ke mang na aleluya le monna o kile a nna a sa bone ya re ge a utlwa gore morwa motho o etla o tla a fita mo le moteng a goa ka lentswe le legolo a re jesu morwa wa tafita na wa bona na Ba ba neng ba mo potapodile bondaba ba re, Didimala! Yoa ha a ho tshwanela, not knowing gore on that day Morena Jesu o ne a na le appointment le yena. Gompieno re bona sakaio ke yo a pagame setlhale gore le yena a bone bogolo ba Morena. Ge Jesu a fitlha setlhareng seo, o re sakaio pagologa gonne letsatsi la ka jeno ke na le appointment le wena. Ge Morena a na le apointmente le wena, go nna diphetogo maphelong a gago. Sakai yo o ne a tshotse madi a mantsi. The promise he made to Jesus ke gore ba botlhe bao ke ba kolotang ke tla ba patela. Ba botlhe bao bontlha bongwe ba seo ke nang le sona ke tla abelana le bao ba senang sepe. A itse motlholo a lentswe le le reng go tlhonolofetse letsogo le le fang. Eo e ne e le thotloetso ya moya o halalelang o Jesu a tsamayang ka ona. Bana ba etsho moreneng, gompieno le rona re ka tseya kgato go ka fetola maemo a re leng mo ona, ra batla go ka bona gore Jesu yo, Jesu yo go buiwang ka ena ke mang. The minute o fetsa le pelo ya gago gore today is my day le nna ke nyaka go kopana le Jesu, there is no way e le gore morwa motho a ka tsamaya a sa kopana le wena. don't lose this opportunity of today le wena tshwana le sakaio kry-a setlhare sa gago pagama o bua today is my day le nna ke tlo kopana le morwa motho o tla o fetola ngwana etso moreneng o tla tlogela ditsela tsa gago tse di sa siamang wa thoma go dira seo se siameng gonne the moment o ikutlwela boleng teng ba modimo Ga go ka mokgwa o ditsela tse di sa siamang tse di sokameng tse ntse o tsamayang ka tsona di ka se kgaogane le wena ka tsona. Gopola gore Morwa wa Motho ke ena tsela le nnete. Ge o na le ena, o tla nna le tsela le nnete. Ka be ka gopola moopedi a bina mmina thoko a re, lefeleleng mo ke tsamayang teng go latlhega ba bangata, empa nna yo ke tsamaya le ena ke Jesu, ke Morwa, ke Monga Tsela. zakayo o ne a ira a best decision in his life ya gore on the day le ena o nyaka go bona moro wa motho tsela ya gae ya fetoga tsela ya go tsietsa batho ba gae ya fetoga tsela ya go tseela batho lekgetho le yone ya fetoga a simolola gore e dia gore a tseye le ena a jaanong ke a go ra ke a go laletsa le wena moso wa letsatsi ke re ngwana e tshomoreneng phaphama ke nako le wena batla sefatlhego sa morena le wena batla mofutho wa lerato la morena ke kgale re tsamaya mosebeng Ke nako ya gore re ka batla yo a ka re imolola morwalo o re o rweleng. A ka se tle ko rena re sa mmitsa. How do you call the man of God? O bitsa bjang morwa wa Modimo? O bitsa morwa wa Modimo ka o tseya initiative ya gore le wena o rata go kopana le ene. Lekwalo la Baroma le re ge o dumela ka pelo wa bua kwa molomo wa gago gore morwa wa motho

Ba tla nne ba ngongorega. Mara se sala ko gore ge o na le Jesu yo o phelang, bophelo ba gago bo tla fetoga. O tla robala ka boiketlo, o tla phela ka boiketlo. Mowa wa gago o ka se ka tlhole o guduega ka mokgontse o guduega Jesu a se teng bophelong ba gago. 2022 e sa ya go wela ke ya go roetloetsa mokaulengwe wa ka batla sefatlhego sa modimo se teng se emetse kgato ya gago fela motsoga pele ge a bua o atle a re nkwa kgomo mogala tshwara ka thata e se re utlwa sebodi wa kgaoga A boe gape a re Mokodiwe go tsosa o itsosang. This is the time o bone bokoa ba gago o bone all the weaknesses that you have ke nako ya gore o batle sefatlhego sa modimo a go matlafatse yo a kileng a tshwara ke letsogo la morena ga go ka moo a ka welang dipharagobeng gape re ne re tshela le ena ko tshimong ya e sa tlhoke selo le gompieko go molaletsa go tla bophelong ba gago ke ya go netefaletsa you will never be the same yo a buang ke mora wa lekalakala mo tulong ya garankuti ya lutheran bapedi church a modimo yo o molelemo a le tlhonolofatse ame